yɛm. Ɛnna ɛsɛ sɛ mankae na apue. Ɔpue deɛ ne ne ɔno ɔba. Ae, ɔsɛ ɛno na ɛdi n'anim da bi apae ɛpampam sɛ bɛsunsumbɔne a ɛwɔ baabi a ɛpɛ sɛ ɛbɔ wura fie obiara no. Saa adeɛ wei pue a, tumi biara na ano abrɛ ase. Na anwanwasɛm a ɛwɔ wiase a ɛwɔ sɛ ɛdu amammerɛ ne amammerɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ahwɛyie. Ɛɛm, aberanteɛ yi. Aane, but ahoɔden awuram. Ahoɔden awuram, ɛduru saa berɛ yi a na ayɛ duduudu. Ahoma ani wɔ aseɛ na yɛde ahoma no agu soɔ, ɛno nti no eh, Ɔgya, ɛne, tumi wɔ hɔ. Oh, oh, tumi deɛ bi wɔ hɔ, tumi wɔ hɔ, eh, mohwɛ a, wahu sɛdeɛ ɛsi so no yi, a wasi yi, wahu sɛ ɛnnɛ no anibere aba, ɛsiane sɛ nkonnwa no apue, nkonnwa no. Ebia ɛyɛ yi ɛnnɛ no, wohwɛ a, ayɛ soronko koraa. Wei ɛsono no, ɛkyɛn sɛ ɔso blɔɔgo bɛyɛ aduanan. Emu dududududududududu. Enti no, ɛyɛ se a sɛbe abosom a ɛwɔ akyire hɔ nyinaa bɛtaa akyire na yɛasi soɔ ɛna ɔde rekɔ.
Yɛn nananom a sɛbe wɔkɔ akuraa nyinaa, yɛakɔfa wɔn nkonnwa de aba fie, enti wɔn sunsum no nso apue. Apue, apue. Enti sɛ wohwɛ nkonnwa a ɛsoso mmra ahemmafoɔ dumiɛnsa no nyinaa, obiara te ne deɛ so na ɔkɔ. Enti na ayɛ duduudu no, ɛna ɛnnɛ yi, ahaa, ɛ, ɛ, ɛkyɛm no apue, ɛkyɛm no apue. A, ɛ, ɛnyɛ yɛn nana na ɔte apakan mu yi, ɔreba na ɔnanteeɛ, wabehyia nkonnwa, wagye deɛ wura fie. Wɔsan n'akyi no, ɔte apakan mu. Pɛɛ mu. Saa na ɛteɛ.
Saa mmerɛ yi, ɛkyerɛ sɛ aniberɛ mu ara na wɔgyina sɛ ɛɛ mpanimfoɔ sɛ atɔ Prince Charles Wada. Nti ɛnnɛ ayie no nyina ara rewie nnɛ. Nanso nnɛ yi mu na aniberɛ kɛseɛ nso yɛ dɛn? Ɛwɔ. Ɛsiane sɛ nnɛ pa ara na wɔahunu sɛ. n'aberewa bɔkɔɔ koraa. Na sɛ mmerɛ a n'akonnwa apue amena hu deɛ, ɔhu sɛ kane deɛ na ɔfene sɛ ebia n'aberewa ebia ɔwɔ ne nkyɛn yi ara. Na mmerɛ a akonnwa no apueɛ no, ɔhu sɛ ampa amammerɛ kwan so no, n'aberewa ne no, ɔhu sɛ ɔkɔɔ koraa. Mahu sɛ asɛ wɔahyɛ aseɛ resa wɔ hɔ. Aah wei deɛ eh, ɔkura no ayi bi ayɛ sɛ ntorowa no. Ɔhu sɛ ɔwɔ ayi bi ayɛ sɛ ntorowa. Ahaa, ɔsaa no, wawoso no. Ɛno na ɛm sɛ ɛkura no a. Wɔde gye agor a wɔagura no hɔn. Em eh ye ye i eh ah asa no na ɔde asi mu. Gyina mu. N'asa no deɛ metwa n'asa kɔmaa m'adamfo bi. Ɔse buroni bi hwɛ saa ɔse wonderful.
Ayɛ no nwanwa ayɛ no nwanwa. Ɔse ɔsi sa no. Ɔse ɔtumi nante no sɛ ɔnhwɛ yi nti ɔsa kɔ sa ɔse oh wonderful ɛyɛ no nwanwa oh Asante ahenni no ankasa no ɔsɛ maka sɛ. Akwadaa yi a ɔsa yi ɔsa hyia na no. Ah ɔsa hyia no sɛ ɛba sa nkwa no na ɔsa hyia no ɔse asa no kora ata fi bɔɔ no ma ɔte ɔnom a na ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsa but obi tumi sa asa bi na akusu no na ɔnso asɔre na ɔnso ate atu atam sɛ ɛna ɛɛ me maame hɛ ohimaa ɔno paa na tumi taa ma ne sa Ne maame no sa papapapapa nti ɔsa saa na otumfoɔ so ne dwuma a ɔpɛ paa wɔ agro no yɛ amanfoɔ atia nyɛ ɔna ayɛ bibie owie na ne baako ba nyɛ ɔna ayɛ bibie wobɔ dwuma yɛ asɛm yɛ papa ɔna n'ani ataata ani so saa dwuma wobɔ to to kakra na menhwɛ oh menim to amankɔ atie nyɛ ɔna ayɛ bibie owie na ne baako bo nyɛ ɔna ayɛ bibie amankɔ atie
Ɛnnɛ yɛn nana na ɛreba na ɔresan aba abɛtena adwabɔ no ase. Saa berɛ yi ɔreba aba abɛtena abɔdwawi na yɛkae wo sɛ ɛyɛ Kakai Bitters na ɛsɔ Yasene. Saa nso na Biagya Bitters nso sɔ Yasene. Wopɛ nsu papa anom ɛnnɛ mmerɛ yi na wo na wopɛ aberempɔnsuo di a, ɛyɛ King's Mineral Water. Ghana mampanyin dada John Dramani Mahama na saa bere yi ɔde nsa reto ahemfo no nsa yam rekyiakyia wɔn rekɔ no. Ɔno na ɛrekyia no. Mennim sɛ ɔreyɛ asrɛ kwan a. Ɔresrɛ kwan. Saa amammerɛ kwan no nso ɔbaa ɔbɛkyiae. Ɔrekɔ no so no, ɔresrɛ kwan na wakɔ. Saa na mehu no. Ah, saa na mehu no. Ah. Ɔde ne nsa ato wɔn nsa yam kama kama kama kama akyia wɔn. Ɛm sɛ ɔresrɛ kwan Aane sa, ɔresrɛ kwan ne sa. Nanso ɛyɛ Nana na ɛresan aba dwa mu no saa bere yi ɔreba yi. Ɔte apakan mu a yɛso no yɔɔyɔɔyɔ na yɛrebɔ gye ne soɔ, yɛrebɔ gye ne so. Anwumerɛ yi, anwumerɛ yi, aa na wawoso ne ho, na wawoso ne ho. Ɔwɔ style bi a ɔde woso ne ho. Ɔwoso with a soa ne nyinaa nso dɛ yɛ asa no bi o aa ɔse emi nyinaa mede mo abɔ mu asa no ɔsa no asekyerɛ ne. Ɔn sɛ ɔyɛ a ɔto ne sa kɔ bonkum bɛ nifa no a na ɔde abɔ ne bo kyerɛ sɛ Asante nyinaa yɛ ne dea na ɔsa a na wayɛ sei kyerɛ sɛ yɛnka bɔ mu ehia yɛnka bɔ mu yɛnka bɔ mu saa. Mo nyinaa mo mmra obiara nka ho bi benkum. Bɛn nimfa na ɔse mo nyinaa moyɛ baako a na yɛaka abom? Abɔ mu na ɛma asase tu yɛ. Ɔsɛ mpanyimfoɔ yɛ kasɛm koraa sɛ prayɛ woyi baako a ebu, woka bom a ebu. Enti ɛno na ɛma asate ho yɛɛ den no because yɛantete yɛn ntam. Na sɛ tu ka asate bom prɛko pɛ te sɛ tuo di kan. Enti na ɛyɛ den sɛ wobɛtumi atwi afa asatefoɔ so. wɔ ko ho. Wobɛyɛ den sɛ wobɛtwi afa Asantefoɔ so wɔ ko mu. Yɛ na ma, yɛ maame Nana Afiasɛ Boah Kobia mpem a ɔtɔ so mmienu. Ɛ, nnɛ yie no ara na yɛgu so no, ɛnnɛ yɛ da a ɛtɔ so nkron. Na merekasa yi, yɛakɔ ɛ, Nwɛmpe rekɔfa nkonnwa tuntum no de aba Manhyia. Anwummerɛ yi, yɛbɛsan asoa. Nana, baabi anwummerɛ yi yɛbɛfa no, mepɛ sɛ wote mu pa ara. na atiefoɔ tie no yie. Yɛmpɛ sɛ ɔkyena obi bɛma nipa bɔɔfoɔ bi a ɔpɛ n'awudie bi adi a nkɔ nkɔfa Buronya ho nkɔwe krakase. Enti baabi a ɛkwan no nam no, menim sɛ baabi a yɛse obiara nna deɛ, na mmom wɔn a wɔte borɔne bi paa so no, ɛwɔ sɛ wɔkora deɛ, ɛka wɔda ntɛm. Kyerɛkyerɛ. Ɛmse yɛnkaa sɛ obiara nna baabi a. yɛbɛfa no saa line no mu. Ɛɛ sɛ ebi a de. Ɛfan sɛ, Kyirapatrɛ State no hɔ a, Santase, ɛna Nyinam, ɛne Nkrawu akyirikyiri no a, ɛdɛn na wokeka sɛ wɔda? Na wonim deɛ nti a ɛma yɛreka saa ne sɛ, baabi a yɛreka yi, ebi a na obi te hɔ, n'adwene ne sɛ, merebɛgye biribiara asan. ɛno nti deɛ ɛno deɛ sɛ ɛɛ wɔ ayi ha sɛ girl bi wɔ ayi ɛɛ brɛman a saa mi kɔfɔ adeɛ fa no kɔ. wɔyɛ fɛ ne tam kɔ. ɛna sɛ sɔkɔ akɔda so a saa mi kɔ kɔ ne kɔda. wo bɛrima no wobɛyɛ salome akɔyɛ ɛna wokɔ hɔ nso na ayɛ wadwin agya birenya wokɔ girl hɔ na ayɛ wadwin sɛ wobɛfi hɔ no nsia na mesrɛ ɛbɔ na onum pɛ mu a da. da ɔbaa no ɛpɛ bi mu ɔdi ne da. yɛ salome. Saa ɔn.
Ɛ, ebinom yɛ asoɔden, obi wɔ hɔ no ma sɛbi o, ɛ, asɛmpa nti na ɔsɛ o, ɛboa me, menni wɔ besi, mekɔ akɔpɛ bi awe. Nyame anim ni, sɛbi, wokɔ na wukohyia mpanyimfoɔ de obi ne kuma nti, osi akɔ na ne ti gye akyerɛma. Yɛsrɛ. Ma obiara mfa ne ti nkɔgye akyerɛma. Deɛ nananom aka no, wɔn nni so pɛpɛɛpɛ. Yɛbɛfrɛ ahemmɔbɔ no afa bagyafie mu anim hɔnom asi dɔkta. Toobo, toobo. To bo,
ebefi ahembobo ano. Mbobo ano, afa begyafie ne mu, asi bɔɔla ho, Doctor Mensah, yɛafa Tafo Hen abobo ano asi SAT, na yɛafa ɛkwan no so ara Adehyeman Gardens hɔ nom ɛkwan no, na yɛde akɔfa eh, GPRT Kwame Antwi mu hɔ, afa Asanteman Secondary School anim hɔ. Bi a ɛsi Suame Runabout, afei ne ate si Suame Kwaa so. Bi a ɛkɔ Tarkwa, bi a ɛkɔ Merkuro, afei ne yɛkɔ ne Amane, yɛkɔ Brɛman. Ɔsɛ Brɛman akwaa no ɛyɛ mmienu. Baako da anim ha, ɛna baako da akyire no ha. Ɛfiri hɔ kɔ no nyinaa, ɛsɛ sɛ obiara fa saa kwan no biara so. Brɛman si yɛ kwan ɛbɛsi Kronom Kɔmɔ, bɛtumi kɔ a, mo a mowɔ Kronom nyinaa moka ho. Sansakrono Brɛman deɛ ɛbɛn. Nana ɔsa o. Asɛ wasi afi apakan no mu ɔsa o. Ɔsa deɛ.
Ɔfa ne kwa.
Onim asa ankasa.
Sɛ ɛka amaneɛ no ho. Ɔso bitumi medi hene wɔ abira onim asa. Ɛsɛ wosa paa mi ehu sɛ yɛ so wosa. Nti saa bere yi a yɛde nkonnwa yi aba yi ɛɛ yɛnhwɛ yɛ nana Emma Naa Konadu ɛɛm sesei ɛɛ wawie biribi akorakora a kyerɛ sɛ sesei deɛ nadedie no Obi bese asipi asita awie. Ɛɛ, menim sɛ ɛyɛ dɛ na ɛbɛyi no akyerɛ Asanteman, ɛde no akyerɛ Kumase nhemfo, ɛde no akyerɛ amanhenenom. Nanso ɛyɛ sɛ Kumaseman nyinaa hunu wɔn wura. Ɛkyerɛ sɛ wɔse ɛbɔ dwa dataa. Na ɔno nso ɔda apakan mu ma obiara hunu sɛ n'ahemman ni. Na saa apakan mu a ɔbɛda no, ɛno no, ɔbɛhyehyɛ ne ho sika kɔkɔɔ ne adeɛ anaasɛ ɛɛ, sɛdeɛ ɔyɛ kɔkɔɔ ne ɛɛ, kɔben ne kuntunkuni ara na ɔde bɛyɛ. Nhyira w'asɛm o anaasɛ mmorɔfo wɔ atuo. Sika akɔ fie ha yɛdeɛ dɛn?
Yɛmfa nyɛ hwee, abu so amata. Yɛbɛhyehyɛ no paa. Dɔsɔɔ.
Sɔɔ, na watena ne seko mu. Ɔno n'apakan no, Yɛfrɛ no Seko. Watena mu, na ɔno nso so wakyeakyea ne manfoɔ.
Enti seesei ɛɛm, Nana asan abɛtena ase yi, ɛdeɛn biom na ɛbɛtɔ? Oo, seesei deɛ aba ara ne sɛ ɔbɛba abɛtena ase yi no, ɛnkyɛ ɔne ne manfoɔ bɛdi nkra sɛ amanneɛ a ɔkɔyɛeɛ no, wayɛ awie. Enti ɔba bɛtena ase a, ɛnkyɛ biara nso ɔne ne manfoɔ bɛdi nkra, na wa, wasɔre, na amanneɛ a ɛwɔ hɔ no atoa so. Ɛyɛ ɛnɛ nea ɛyɛ deɛ ɛde kɔ no nyɛ nkonnwa na ɛde kɔ hɔ. Yɛde abusua kuruwa na ɛkɔ brɛmae hɔ. Nti nkonnwa no deɛ nkɔ bi. Dabi dabi dabi nkonnwa de ma ka sɛ fie ha na nkonnwa no wɔ. Abusua kuruwa no ɛna anɔpa yi ɛɛm mekɔ pe pɛɛ me ho nsɛm bisaeɛ. Yɛ maa me te aseɛ sɛ abusua kuruwa no ɛyɛ amamerɛ sononko bi a yɛ ba abɛyɛ. Na ɛno koraa no adehyeɛ no a yɛ awerɛwerɛ wɔn ti ho no ɛnyɛ obi ɛhwi. Yɛ se ɛyɛ ɔyoko abusuafoɔ Erm, Kenya ase, Kokofu ne Kumase, eh, saa abusuakuo ahodoɔ nnan yi, wɔn wɔ tiri hwi na wɔde gu abusua kuruwa mu. Ah, ɛndeɛ mentimi nkyerɛ, ɛyɛ wɔn amammerɛ. Na abusua kuruwa no yɛ adeɛ a yɛnwono no wɔ abua kwa. Yɛwɔ abusuakuo bi wɔ hɔ a wɔn na ɛyɛ saa adeɛ no. Yɛnwene no sɛ Nana Ahimaa ne nsɛso mfonini. Yɛnwene no sɛ ne nsɛso mfonini pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Ɔno na yɛ design no anwene no. Yɛanwene sɛ na ayɛ ma.
Saa nipadua no saa na yɛnwene no na yɛde akɔ akɔsi baabi a sɛbe na mum wɔ no.
Yɛanwene no yɛde rekɔ. Enti, enti na ayɛ sɛ obi sɛbe yɛ, yɛrekyerɛ ase na nnipa ate ase a. Ɛɛ, yɛnim sɛ sɛ obi wu a, yɛkɔto ne nda so na yɛayɛ statue, image, na yɛde akɔsi so a ɛkyerɛ sɛ osimesi nie. Saa pɛpɛɛpɛ. Nti sɛ, ɔn sɛ, sɛ wokɔ Museum ha koraa no a, wobɔkɔ no, nananom a sɛbe yɛde akonnwa kɔ nyinaa no, wobɛhu obiara statue wɔ Museum hɔnom. Yes, woanhwee koraa a. Woka sɛ ɔno amu na ɛte, wokɔ akɔkyea no, na sɛ na statue.
Na ɛno deɛ mpanyinfoɔ akyerɛ sɛ amammerɛ a yɛrekɔyɛ no nneɛ ɛnyɛ deɛ yɛreka ama yɛakyerɛkyerɛ mu, ɛsiane sɛ amammerɛ ne amammerɛ a ɛgu so yɛ nyinaa no, Ɛyɛ ade a yɛama yɛahunu sɛ ebi wɔ hɔ a yɛka, ebi wɔ hɔ nso a yɛnka. Enti saa bere yi a yɛrehwɛ dwumadi a ɛrekɔ yi, mɛtumi abisa sɛ saa bere Nana Ahemaa ɔwɔ he? Na wɔn nso edu bere bi a. Ɛɛm, yɛde wɔn kɔhyɛ baabi a na sɛ ɔno nso bɛtena n'ahemfi. Ɔn sɛ ɔno nso wɔ ne mpanimfoɔ a ɛhɛ n'ase. Sɛ sɛdeɛ otumfoɔ ɛwɔ ne hemfo ɛhɛ n'aseɛ no, saa ara na ɛhemaa nso, ɔno nso wɔ ne hemfo ne n'adukurofoɔ a ɛhyɛ n'ase. Nti ɛba se a, ɔno nso ɛte ne fie hɔ, na ɔno nso regye nkyea. Sɛ be, ɛɛ, obi ba a, ahemfo no bi ba a, ɔkɔkyea otumfoɔ a, na wafa so kɔ ne hɔ, na ɔno nso akɔ akɔkyea no. Ɔso nti mɛkyea ne ba. na ontwa ne nya. Enti ɔno nso te hɔnom a, ɔhwɛ akyire na ɔgye nkyia. Ɛɛ, yɛnhwɛ ɛnnɛ yi ahemfo a ɛte hɔ nyinaa, obiara hyɛ batakari. Batakari different, different, different. Obi a wahyɛ batakari yɛ wɔn a ɛkɔ wɛmpe no.
Enti obi a wankɔ wɛmpe no, ɔnhyɛ batakari. Ɔsɛ ebi fira ntoma fufuo sɛ mefira ntoma fufuo yi. Wɛmpefoɔ no. Ɛɛ, ɛyɛ Gyasefoɔ no na ɛrekɔ anaasɛ yɛwɔ particular nnipa a ɛkɔ? Nnipa titiriw a saa adwuma no yɛ wɔn dea. Wɔyɛ hwannom ne hwannom sei? Wɛmpehene. Mehunu sɛ Akwam ahyɛ batakari. Ɛɛm, ɔhene bi a ɔte hɔ sɛ ɔyɛ Akwam hene.
Ebia na ɔyɛ Wɛmpehene Akwam hene. But sɛ yɛka Kumasi Akwam a, ɛne Asafohene. Nti Asafohene ɔbɛhyɛ batakari?
Mentumi nkyerɛ. Bantama hene, mehunu sɛ wafura ntoma. Ae.
Ɔsɛ na obisa sɛ Bankman na dɛn na Nana mu bi afira fufuo. Ɛyɛ ɔno sɛbe n'amammerɛ yɛ a ɛba bibi sei yɛbɔ dwa a obiara bɛfira fufuo kɔ ɔno nko ara bɛfira tuntum.
Akosua, um, yɛnhwɛ akwadaa yi a ɔresɛ. Wei ɛyɛ special training anaasɛ ɛdeɛn? Ɔyɛ under training. Ɔwɔ under training.
Eduru mber bi a obotum aware na bi a ɔakɔtse ɔkun fie. Ntsi wɔn no enyin no na wɔtsetse nkora no bi hyɛ wɔn anan. Ntsi bɛdu mber bi no na wɔn so abesi n'anan saa pɛpɛɛpɛ cos wɔn ha ase no nyinaa nna wɔn nnyi ha bio. Yegu so ara wɔ mmanhyia a ɛnnɛyi Otumfoɔ Osei Tutu watsena Bogyawe a yɛakɔfa nananom nkonnwa. afi Rɛmpe de aba abɛpue mu ma nhyia. Ɛ, bogya wie no, yɛse ɛhɔ no yɛtena hɔ a ɛyɛ anibere so, nti gye sɛ ɔkyerɛkyerɛ me. Tetoɔ no, tetoɔ paa no a sɛbe ɛ, obi di sɛbe nsɛmfo nkwaseasɛm a, kyew a, ɛhɔ ne yɛde wo kɔto. Yɛse ɛhɔ koraa deɛ yɛntwa mu basabasa. Ya,
ɛhɔ ne yɛde wo kɔto. Anaa ɔhene bi anya amaneɛ wɔ fie hɔ no, na yɛde ne ti akyɛ no koraa nye ne dwa no, yɛyi dwa no a, yɛse monkɔ wom. Ɛyɛ tete hɔ na nka wowu no mmom na yɛreku wɔ. Nti yɛyi wo dwa, edwa ano a agyeɛ no na yɛde asi w'anan ne abɔwɔ mu, da no ara yɛbɛtwa no hɔnom agu hɔ ama wɔahu sɛ biribi wɔ baabi. Ɛno nti na yɛfrɛ no Bodawi. Wokae a, ɛɛ, Khmer bɔs bi na yɛfrɛ no Kwadwo Bonsu. Ɔyɛɛ nneɛma bi maa Asantefoɔ ani beree no. Ɛma etwa no so twan. Etwa no bonyawea. Kyerɛ sɛ hɔ deɛ ɛyɛ anibere bea. Ka ne ɔno a yɛku no.
Sese dɛn na yɛnhwɛ kwan? Ɛdɛn na ɛbɛkɔ so sese? Because obi bɛka saa sɛ eh, nothing is happening too much. Ne nyinaa yɛ asa ne ntwenebɔ ne nkyia nko ara. Sesei deɛ, agya aku agya abu agya abedu nkonnwa ne deɛ hwɛn no mu ne nkonnwa no aba. Saa bere yi nyinaa, deɛ aka nso adeɛ bɛsa. Saa bere yi. Wama ne mu so. Afei mo koraa, me sɛ moayɛ ready a, mopɛ sɛ munya baabi dwane fa.
Ɛɛ deɛ ɛrekɔ yi deɛ. Agyafoɔ, mo mo bɛtɔ ama yɛapagya anaasɛ moyɛ dɛn? Sɛ yɛhwɛ Nana o, sɛ Nana sɔre a na. Yɛbɛsɔre agya mo, na ɛduru hɔ no. Yɛse ayi anumere yɛ nnɛ oo enti no. Mo te ayɛ dɛn. Nti nana nsɔree. Yoo na mpanyinfoɔ se nwansena odi funu akyi bebree ade ne sie. Akosua yɛse nwansena odi funu akyi bebree ade ne sie ɛbere bɛn waka ama agu dan mu dada. Ɛɛ ayi Adwoa sɛ mekasa deɛ yɛn ankasa no baabi a yɛwɔ no Ɛfiri sɛ yɛn man baabi a yeinom nyinaa asie. Ɛɛ me me metua too ansa maduru me kurom. Ɛno nti baabi a yɛte ne deɛ me kura no mema no mema wɔn mpie dada. Wɔn sɛ sɛ wote borɔno bi so a obiara ne sɛdeɛ wɔsi tete ne mma. Ɔhono nti wɔanhwɛ a woma aba ne pie agya wɔne obi akɔ akɔdi agorɔ na wakɔ akɔhyia ne yɛnhyia. Ɛtumi ma no ankasa no wɔn hyɛ dɛm dada na baabi a ɛwɔ no koraa deɛ Ɛyɛ ne wei mu ni asa. Yɛ mmɛn hɔ baabiara. Ɛyɛ sɛ ɔwɔ trɛ dɛ. Ah, wo a bɛkɔ deɛ ne sɛ bɔne na akɔpɛ akɔsoɛ ni. Yɛnhwɛ yɛnhwɛ snap na egu mu nkurɔfoɔ kɔn hui ɛno yɛde kɔɛ deɛ. Ɛɛ bɛgye ne sɛ ɛyɛ nsa a ɔde brɛ nananom. Ɛyɛ nsa a ɔde ma. Wɔn de brɛ nananom. Otumfoɔ de ma nananom atu wɔn apo. Ɛyɛ nsa a ɔde brɛ nananom. Yɛ a yɛbɛkyekyɛ de ama ahemfo no. Enti yɛ. Kyɛ mo a mo wia no kyerɛ sɛ otu akoa no sa. Eti ɛnsa ne mma ɛde a ontumi ntu apo. Oh Sam amammerɛ saa na teɛ ɔ sɛ yi ase koraa no sɛ yɛtra yi ase na yɛbɛsɔre a ɛsɛ abusuapɛn no tu apo ne yɛnsɔre nti wobɛhwɛ no bi a ɛnsa no bi ne ayi bi a na ka bɛyɛ nan na yɛde kɔ sɛ abusua ɛɛ abusuapɛn no sɛ wɔde tum apo na ɛno ano yɛasɔre. Ɛnɛ no ɛɛm yɛ nana n'anim a. Aane, yɛde rema ahemfo no. Aane, yɛde rema ahemfo no, asɛ yɛ. Yɛ a mehyɛ sɛ yɛtu wɔn apo ɛno no. Na kyerɛ sɛ yɛka akyerɛ wɔn sɛ yɛ yɛatena ase bi a ɛyɛ, baabi a adu yi, ɛɛm, ɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ yie a yɛn nyinaa yɛbɛma yɛn mu so, na obiara akɔ pɛ baabi akɔ da kakra, ɛɛm, na anumere, sɛdeɛ amammerɛ ne amannerɛ si kyerɛ no, ɛɛm, wɔn a. Dwumadie no hyɛ wɔn nsa no, wɔahwɛ. Aa na ɛbɛkɔ. Ɛnti woanyi w'adwene sɛ bia ɔhene asom asi na bia sei. Amanneɛ de amanneɛ. Amanneɛ de amanneɛ. Sɛbe woyɛ ɔhene te sɛ deɛ w'akonnwa so na ɛsɛ sɛ wokɔbue na pɛpɛ wokɔ a, biribi si a ɛyɛ wo a na akɔ ase. Enti ɔhene bi a ɛɛm ɛnni sɛ ɔkɔbue no, na ebia yɛhyia no wɔ kwan so a, yɛne no bɛdi. Wokɔpɛ deɛ akyi hwɛ mpanyinfoɔ ase sɛbi wopɔ akyikyiri mu gya dodo na de nsuo agu yɛ na mo sɛ akyideɛ pere mu gya dodo a wɔde nsuo akyikyiri mu ɔno wɔtwa ne ti ɛna ɔkɔpɛ wo na wopɔ akyikyiri mu gya dodo a na de nsuo agu na adɔɔso ama. na adwoa menim sɛ yɛ ɔhene biara wɔwɔ asanteman mu mpo. Wɔn na nim amammerɛ no ne amanneɛ no yie, enti mennye nni sɛ yɛbɛhunu nguanhene bi mpo wɔ abɔnten, because yɛn nananom ahemfo yi ada na wɔn rebɔ kɔkɔ, wɔbɔ kɔkɔ sɛ ɛnnɛ da yi anwummerɛ nnɔnwɔtwe ne yɛnhunu obiara kɔpem sɛ wɔn bɛwie dwumadie no a wɔn redie no, wɔn bɛkɔ Brɛma abusuakuruwa, ɛno nti mennye nni sɛ yɛbɛhunu wɔhene biara mpo koraa. wɔ abɔnten. Ɛyɛ a kyea me ne nsa no, edu hɔ no ɔɔkyɛ a, ɛɛm, nsa afufuo no nso da a ɔɔkyɛ no. Okita n'akomfra no de nam na ɔde rekyɛ. Edu baabi a na ɔde ama obi na ɔde nsa no ama no na wagye. Adɛn nti? Ɛɛ, sɛ wotena ase kyɛ a, sɛbe nsa afufuo no yɛ adeɛ bi a wonom a ɔmmi. Enti ɔno na ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛnea nananom a betwa ahyia no, obiara bɛnya bi na obi nkɔbɔ soboɔ sɛ nsa na ɛkyɛɛ me ɛm deɛ yɛayɛ me ayɛpɛmu yɛka ayɛpɛmu a nim wayɛ nhyehyɛ ne mu wama obi bi wama obi bi nti ɔno asɔre sɛ ɛbɛyɛ akɔyɛ nifasoɔ na obiara bɛnya bi na wanka sɛ sɛ biɛ sɛ ɔhwɛ bi anim na sɛ biɛ mpɛrɛfɔ sɛ ɛhwɛ kuro ne anim ne amanamɔ nti no ɛwɔ sɛ ɔhene bi a ɔbɛtena ase saa bere ɛwɔ sɛ yɛma obi biɛ anaasɛ yɛwɔ ahene ahemfo a ɛwɔ sɛ yɛma wɔn ɔhene biara Ɔbɛyɛ no, Otumfoɔ bɛma no nsa nifa.
Nsa no wɔde kɔ a, wɔde kɔyɛ dɛn? Oo, sɛ wo so wode kɔtoɔ kɔ a, dɛm sɛbea akwanside duru a, wobɛtumi de agu nkonnwa so. Ɛsiane sɛ wobaa wiase no, ɛfi abɛka wo. Enti Otumfoɔ, akwanside a, wo nso bɛkɔ akɔ agunnyadeɛ mu, wo nso akɔtwa dwan adwira no ho. Nti nsa no, na ɛde ma wɔn a, saa na wɔn nso de bɛyɛ. Ɔsɛ sɛ ɔhene bi koraa suae foforɔ a, Otumfoɔ ma odwan. Obi suae a, ɛ ɛ ɛ ɛ Agya Bere nya deɛ ni. Ɛɛ aboa wei ɔyɛ koɔ.
Ɛyɛ abusua bi asɛnsodeɛ. Yeah. Abusua bɛn?
Ɛ- ɛ- Ɛkoɔ no- ɛkoɔ nafoɔ. Yeah. Wɔ- ɔno- ah, eh, Wei sika ɛna wɔfrɛ no sɛ na buroni frɛ no buffalo. Ɛɛ na wei yɛ sika kɔkɔɔ. Ah, sika.
Adɛn nti na yɛayɛ ne sika kɔkɔɔ? sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu na adeɛ no ho hia wɔn nti ɛde sika akɔ ayɛ nti saa poma wei no yɛ a ɛkura no no sɛ ɔhwɛ ne akyea mpoma no wokɔ yera no a ɛno kora woyɛ ɛyi a kyea no ɛtumi tu akonnwa so akyea me poma woyera no ɛtumi tu akonnwa woyera no a ɛtumi tu akonnwa so akonnwa so ɔhwɛ ne yɛ
ɔhwɛ ne yɛ nti sɛ wodi akonnwa foforɔ a santenyini ma ɔdwan Sɛ fa kutwa kɔ gu nkonya so.
Ɔno ma wo dwan. Na ɛno na mmerɛ bi yɛ maa Asante hene nyaa edire a yɛfrɛ no King Solomon. That time na. Nantwi apem.
Na tafo hene bi wɔ hɔ. Ɔnfa nantwi nyɛ hwee. Ɔdi akonnwa no.
Mm, ahomka, hwɛ bi ma me nom me nsa pa. Yɛfrɛ.
Sɛ wɔtumi akɔtwa dan no deɛ a, ɔnya nyi. Na ɔdi akonnwa na nkonko nyɛ fie mu sa, ɔnya nyi. Ɛno so na ɔgyina yɛ a, wɔka kyerɛ sɛ ɔtumfoɔ ada ɔma ne nka ma apolisifoɔ nka ho no se, wokɔ sua no na apolisifoɔ ka ho. Mama apolisifoɔ ɛne ɛna fa akonnwa no toɔ. ma wɔde tuu no a, ɛno nti ɔhene foforɔ baeɛ. Okay.
Ɛnnɛ yɛgu so ara wɔ ahemboboa no. Ɛyɛ mmanhyia ahemboboa no. Eh, yɛnhwɛ, yɛnhwɛ ahemfo ne dodoɔ no ara ɛna ɛtete hɔ. Menim sɛ wɔretwɛn na otu mpo. Enti no, ɛnsa no. Wɔbɛkyɛ awie na wɔabɛbɔ amanneɛ ansa wɔatu akɔ. Ah, wɔkyɛ wie a bɛmɛ ho saa pɛn na yɛakyɛ awie na nam obiara nyɛ bi wɔde ɔtwe sɛ ɛyɛ asɔkɔ mampɔhene no mm. na aboakye ansa dabra na ɔhene baako a mebu no paa yɛbaa yɛ mehu mampɔhene o ada ɛdu saa berɛ yɛ ɔmɛ ah, mampɔhene mentumi nkyerɛ ntumi kyerɛ so ɔsɛ bebree bɛdi akonnwa a na yɛ wokɔ asɔkɔ mampɔhene fie a wobɛfɛre ma no asiesie papapapapa wɔasi dan ankasa ho sɛ ahemfie te sɛ bi wura ɔn sɛ saa mmere no ɛsa no a na ɛgu so a yɛkyɛ no ɛgu so akyɛ sɛ si kɔde wɔadaka mu si brane kɔn na yɛyi kyɛ sɛ wo a wonya bi yɛmfa adeɛ ma wei yɛ hyɛ apo paa na ɛfɛ sɛ buroni nsa buroni nsa buroni nsa paa ɛda ne deɛ ɔkyɛ nsɛ fufuo ɛnsɛ fuo no Na meka sɛ, sɛ God so hene, ɛna ɛyɛ de betwa hene. Ɛɛ, ɔne ɔde ba ɛne akyɛ. Hwɛ, ɔne Nana ɛɛka biribi. Wakyɛ awie anaa? Ɛɛ, ebi a wɔn awie no, ɔbɔ no amaneɛ. Ebi a yɛwie, yɛwie deɛ a, ɛnkyɛ na ebi a ɔbɛpagya no. Oh, okay.
Enti owie a, na ɛkyerɛ sɛ Nana ɛbɛma no go ahead sɛ, ɛɛm, yɛntu apo. Na yɛbetu apo a, Yɛwɔ biribi a yɛka sɛ Nana nsɔre o, ɔn sɛ obiara koto n'anim. Ɔn sɛ meka ɛ, ɔbɛsɔre. Oh, yɛtu nsa no wiei a yɛkyɛ wieeɛ pɛ, yɛtu apo, yɛtu apo. Ɔn sɛ Nana ma wɔn nkyɛn nyinaa pɛgya pɛgya wɔn mu. Ɛna sɛ wɔtena ase a, Nana ɛtena ase o, ɔtena ase o, ah, ah, dɛ deɛ watena ase ayɛ fɛ kyɛn daa. Enti ɔsɔre nso ɛ? Wasɔre ama no ayɛ fɛ. Enti no, ɛnsɔre no, yɛsɔre no prɛko pɛ, anaasɛ. Yɛ a,
ɔsɛ ɔbɛka sɛ ɔretu wɔn apo. Ɔtu wie a, ɛno sɛ afei na ɔno nso bɛsɔre. Na na mo nyinaa apagya mu. Yɛapagya no akonnwa adi kan. Na Asante amammerɛ biara no, biribi si a ɔsɛ wɔn anim akyerɛw sɛdeɛ yɛsi to ɛpo no fa. Nti wɔn sɛ wasɔre yɛ a ɔne wɔn ɛkasa ɔrekyia. Enti wei deɛ ɛnyɛ afeansa ɔbɛtena apakan mu abɛyɛ wɔn baabae. Wɔn na egyina n'akyi no ekuta ne nsam no. Ah, abakɔnhene.
Ɔsɛ obi kura n'aba ɛsɔ deɛ a na obi asɔ ne nsa na obi so obi so kura ne sisi. Ɔno nso yɛfrɛ no somsisi hene. So yɛfrɛ no somsisi ahemfo hene. no, eh, ebi edin aba abɛka me nsa. Ah. Eh, ɔbɔfoɔ Atakora, anaa ɛdin bɛ ne yɛatwerɛ no? Boakye Dankwa a ɔtɔ so mmienu, ɛɛm, ɛna ɛɛ Gyankɔ Bahene, Gyankɔ Bahene, Otumfoɔ ɛɛ Senkyerɛ so Hene, ɛɛ Baafoɔ Opoku Agyeman, Otumfoɔ Twafo Hene, ɛna Nana Owusu Barima the Third, Atase.

Bɛɛ yie ei edin no naya edin wei deɛ emu odu nabo. Wɔn ara na ɛtwerɛ wɔn adeɛ.
Eti wohwɛ ne yie a wohu sɛ Banfoɔ Opoku Agyemang nie, Otumfoɔ Atwafo hene, Nana Owusu eh ahaa.
Ɔtɔ so mmiɛnsa. Ahaa Akasamanso eh.
Nana Ahe Gyata ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna Awenmase, Nwamanse Agona hene, Nana Kusi Bɛɛyie, Ohwim hene ei. O, ahemfo no deɛ wɔayɛ adeɛ papapapapa, ahemfo no wɔayɛ adeɛ, baafoɔ, eh, eh, eh, kyɛ sɛ handwriting no menhu, ya bobɔ, bobɔ, bobɔ, eh, ahemfo no dɔɔso, Nana Kwabena Poku Yeboah, Nana Danso Adjei aba bio, eh, Nana Opoku Boateng a ɔtɔ so mmiɛnsa, Otumfoɔ Kura Kɛse Bang, eh, edin no ɛsoso. Ahemfo no nyinaa moayɛ ade ɛ nyame nhyira mo ɛɛm ahemfo no nyinaa kyerɛ sɛ nnɛ ahemfo ɛbaeɛ no ahemfo a ɔmo wɔ du ɛdin no yɛ akɛseɛ ɛnti mentimi ɛmmobɔ mentimi ɛmmobɔ saa berɛ yi ɛdin no mu ɔdudu ɛnti no mempɛse mɛbɔ na mayɛ mistake na obi title me werɛ afi

Wɔn title no ɛyɛ a na ɛhia wɔnom papaapa na sɛsei de ae. Wɔn ara na wɔn twerɛeɛ, ɛyɛ a na handwriting no bi hɔ a, wontumi nkenkan yɛ. Enti no ɔhene biara a ɔka ho a yɛkɔeɛ kɔfaa konnua tuntum baeɛ, ahemfo a wɔbɛtaa Nana akyi, mo nyinaa, deɛ yɛka ne sɛ Nyame nhyira mo, mo nkwa so, Nyame mma mo kwa tenten, Ɔmma mo apɔɔmuden, saa nso na yɛkae sɛ Kakai Bitters, Kakai Bitters. Ɛno ne Betes a Ghana foɔ nyinaa agye atom, saa ara nso na Biegya Betes, Biegya Betes, Betes papa paa. Ɛnnɛ wo pɛ nsu papa anom a, ɛyɛ King's Mineral Water, ɛno ne nsu a ɛnnɛ yɛde ma ahenfo. Ɛno ne nsu a yɛde ma ahenfo. Saa berɛ yi Otumfoɔ Asɔre a ɔde ne nsa retoto ahenfo no bi Nsayam, Owura Ahemfie ara ne sa, Owura Ahemfie ara ne sa, Ɛnnɛ dwumadie no a yɛde hyehyɛɛ so no ɛɛ Yɛakɔfa nkonnwa tuntum no aba abɛdu Yɛgu so ara ɛrekae amanfoɔ sɛ anwummerɛ yi ɛfiri nnɔnwɔtwe ɛrekɔ no Yɛsrɛ mo obiara a yɛawu wo te dawuro yi bɔ mmɔden ɛmpue ɛnyɛ akyinnye Ɛsiane sɛ amammerɛ a ɛbɛbɛtoa so anwummerɛ yi no Yɛse mma yɛmpie, mma yɛmma mmɛhwɛ na sɛbe nipa bɔnfoɔ bi mfa kuntun ase mmɛ fam mmɛdi awu. Enti bɔ mmɔden na hyɛ wo dan mu, to wo pono mu, tena wo dan mu, tena wo fie na dwumadie a aka no yɛmfa ntoa so kama kama kama. Ɔhemmaa, ɛyɛ Nana Afie Asɛwakɔ Obiampem a ɔtɔ so mmienu, nna yie no, ɛnnɛ yɛ da a ɛtɔ so nkron. Akosua din no wanya bi abobo. Adwoa, ɛne sɛ Nana Boakye Dankwa ɔtɔ so mmienu, Gyankɔbaahene, Gyankɔbaahene, na ɔno ara na ɛsan yɛ Otumfoɔ Kwansamutuo Hene. Kwansamutuo, na kyerɛ sɛ Kwansan no ɔyɛ wɔ nea a ɔtum.
Kɔ so ɛ. Ahaa, nti Otumfoɔ Kwansamutuo Hene no no, ɛne Bafo Opoku Agyeman, Otumfoɔ Twafoɔ Hene, Twafoɔ Hene. Twafoɔ. Twafoɔ hene, saa na ɛteɛ. Ɛna na na ɔwoso barima a wɔto so mmiɛnsa, Ataseman so hene. Ɛɛ, Nwomanse Agona hene yɛ Nana Ahemmoɔ Gyata yɛ wɔto so mmiɛnsa. Ɔno yɛ Nwomanse Agona hene. Ahaa, Ahemmoɔ Gyata. Nana Kwesi Bɛɛyie, Nana Kwesi Bɛɛyie yɛ Ohwim hene. Haa, ɔno ɔbɛɛ yie. Ɔbɛɛ yie no nso yie. Nana yɛda wo ase, woayɛ adeɛ. Ohwim hene, o-o-ohwim. Ɛyɛ ohwim hene. Wɔn nan sisi baabi a ɛyɛ ohwim, ohwim. Ɛhɛn, edin no deɛ mempɛ sɛ mɛyɛ mistake koraa nti akɔ so abobɔ. Sa, sa, sa. Ɛna ɛyɛ ɛɛ Akyɛmfoɔ Kwame Akowia, Asafohene, Asafohene. Asafohene, oh, Asafohene, kyerɛ sɛ ɛda no mekɔɔ ne fie na mehuu sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa o. Wohwɛ dressing ne nneɛma a yɛhyehyɛ yɛ ti ne batakari ahodoɔ a, eh-eh-eh oh Nana ne ho ayɛ fɛ, ɛyie deɛ Nana mo-mo-mo-mo-mo, Nana ayɛ yie, Nana pia oh. Pia oh, pia. Wohu sɛ ɛnnɛ eh deɛ ɛma m'ani gye kakra a, me nso metumi seresere kakra ne sɛ, Wohu sɛ nna na ɛɛm ɛfiri berɛ a yɛhyɛɛ dwumadie yi ase nyinaa no, wɔbɛtena aseɛ no n'ani abere. Enti wotumi hunu sɛ barima akunkɔn n'anim pa ara na ɔde si hɔ no.
Ɛnnɛ deɛ wɔarelaxe ankasa ɛna kyerɛ sɛ wɔreseresere ɛna wɔredi nkɔmmɔ.
Saa ɛna wɔredi nkɔmmɔ.

Ne wa, ɔno na ɔbɔ ne kyidɔm. Wonim sɛ adeɛ baako a na medi mehu wɔ ayie ase a na mennya nteaseɛ ne sɛ mehuu sɛ Otumfoɔ sɔre a ɛɛm na ahemfo biara kɔtena n'akonnwa, ne ne place, hɔ. Ɛda na merebisa sɛ, Ei, na adɛn? Otumfoɔ sɔre a baabi ɔte no ɛyɛ ɔhene bi dea? Ɛnna ɛka kyerɛɛ me sɛ, Hwɛ, ɔsɔre a Na ne kyidɔm, kyidɔm hene, na ɛkyerɛ sɛ ɔmo na ɔmo akɔbɔ ne kyidɔm. Santenhene mma nko ara nti no. Ɛna ɛna atampenhene ka ho. Enti ɔmo akɔ akɔgye agya no. Ma yɛngyae mu na saa, saa, ɛɛm, ɛnora Nana Yaabrefo tumi nya kyidɔm ɛne ɔmo di nkɔmɔ. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie saa nkɔmɔdie no.
Hɔ a me yɛfrɛ wo sɛn? Mepakyɛ ɔhene ba ɛkyɛn apanyini dɛ tɛ apatrapa hemaa. Ɔhene ba san yɛ apatrapa ahemaa. Ae, ɔhene ba ɛkyɛn apanyini dɛ tɛ beyɛ apatrapa hemaa. Ɔhene ba no yɛ title anaasɛ? Ɛyɛ, ɔhene ba no yɛ otumfoɔ na ne ba ne me. Hmm, ɛna ɔyɛ ɔba ahemaa. Ɔsan yɛ ɔhemaa ankasa apatrapa no ɛyɛ otumfoɔ kuro ɛna ɔde kyɛɛ ne ba. Nti ɔbɛɛma ni hɔ, ɔbɛɛ ɔbaa na ɔyɛ ɔhene ɛsan yɛ ɔhemaa.
Enti ɔbaa yɛ ɔhene na ɔbaa yɛ ɔhema. Ah, me a me a me ni.
Ɔhene bɛɛ kyɛ apɛnyini the third. Me a na me san ma location.
Ɛna ɔwɔ ɔwɔ. Me wɔ me kyea me mmienu. Ɛna ma abusua pɛnyini. Na kuro no eh, mmarima wɔ. Kuro no mmarima bebrebe.
Ɛdenam sɛ otumfoɔ na ne kuro ɔde akyɛ ne ba nti. Nti na otumfoɔ deɛ ɔma ne ba deɛ a ɔpɛ sɛ ɔhene biara ne ne ba bɛpra deɛ.
Enti wo a, woresan wɔ ɔhemaa. Me ara na meyɛ ɔhemaa. Ɛna wo ara nso woyɛ ɔhene. Me ara mesan yɛ ɔhene. Ɛ, ɛyɛ a bit strange, kyerɛ sɛ ɛyɛ nwanwa. Ɔbaa a odi hene san di hemaa. Ɛyɛ nwanwa kakra. Baabi a ahenni no, ɛyɛ a na mmarima nko na ɛwɔ hɔ. Enti sɛ ɔbaa si mu a, ɛyɛ a na wo ne mmarima no wɔ, ɛte sɛn hɔ? Oh, me ne mmarima no nyinaa yɛ kama. Me ne mmarima no nyinaa yɛ kama. Ɛnyɛ ɛnnɛ asɛm, ɛyɛ tetetetetetete, tetetetetete na Otumfoɔ de apatrapa kyɛɛ ne ba. Enti apatrapa deɛ n'afikyerɛ ne n'abɔnten nyinaa, ɛyɛ ne ba Ɔheneba Ɛkyɛn-Apɛnyene the Third, Apatrapa Hemmaa, ɔno na ɛyɛ ne dea. Ɔheneba, ɛkura mmarima wɔ soɔ na wodi hene san di hemmaa wɔ hɔ, yɛ a na ne kyekyerɛ no te sɛn? Oh, me deɛ mafa no easy, ɛfiri sɛ ɛyɛ Asante amammerɛ, obiara nim. Sɛdeɛ ɛsi teɛ nti, obi a ɔyɛ ɔhemmaa bi a ɔbɛdi saa kuro no so biara, barima ɔbaa o, yɛn nyinaa yɛ baako, ɛfiri sɛ Otumfoɔ na kuro no yɛ ne dea, ɛna ɔde akyɛ ne ma.
Ɛba no ahennie mu nso a, sɛ bi a Otumfoɔ bɔ dwa, na na woba bi a, yɛ a na mmarima no, sɛ woyi ahennie firi hɔ koraa na mmarima ne mmaa no, yɛ a na mmarima feel sɛ mmaa no sɛ yɛ a yɛntenatena akyire, yɛkasa koraa sɛ bi o yɛnya nsaa wɔ hɔ, but yɛmfa. Me deɛ, meyɛ kyidɔm. Mekɔsom Naakyɛ Mpemhene. Me nuabarima ne Naakyɛ Mpemhene. Enti Naakyɛ Mpemhene tena ase a, metena n'akyi reyɛ Asante amammerɛ dadaada. Saa na ɛteɛ. Enti saa ɛɛ woyi ahennie ahennie no firi hɔ na mmarima sɛdeɛ ebinom susu sɛ mmaa deɛ yɛadwene sua, mmaa nyansa yɛ ketewaa bi ne adeɛ a, wo ne wɔn yɛ adwene? Dabi, mmaa yɛn nyansa nyɛ ketekete. Ɛnnɛ deɛ mmarima tumi yɛ no, mmaa nso yɛn nso yɛtumi yɛ. Enti na Otumfoɔ de apatrapa hyɛɛ me nsa no. Onim sɛ ɔbaa na ebetumi ahwɛ ne kuro no so ama no nti, nti na ɔde kyɛɛ ne ba. Mpuntuo bɛn na aba apatrapa? Apatrapa deɛ, mahu sɛ mebɛdi adeɛ bɛyɛ mfeɛ num ni. Afei na mastate community centre a meyɛ no nkakrankakra. Maa mɛto asase deɛ, na mehunu sɛ me nananom nsamanfoɔ ka me ho, nti biribiara bɛyɛ kama. Nti meyɛ community centre. Afotuo bɛn na wode bɛma mmabaa? Afotu a mede bɛma mmabaa yi nyinaa ne sɛ, seesei ayi ɛbaa yei, mmabaawa ne mmeranteɛ bebrebe na aba. Wɔnhwɛ wɔn ho yie wɔ mmarima ho. Obi wɔ hɔ a nyɛ ayie nti na ɔbaeɛ o, ɔbɛpo obi ne no ada, ɛno nti na ɔbaeɛ. Nti mɛsrɛ mo sɛ mmaa ne mmeranteɛ ne mmaa wɔnhwɛ wɔn ho yie paa. Ebi wɔ hɔ ka sɛ bɛse menkɔ nom nsa koraa bɛhu na ɔde aduro bi ayɛ dɛn akɔtum. Sɛsɛbisɛ wɔpɛ sɛ wɔne wo da nti. Nti mɛsrɛ Asante mmaa nyinaa, mmabaawa nyinaa, sɛ mede Nyame srɛ wɔn, wɔn hwɛ wɔn hwɛ na wɔn ama barima bi a anaadaa wɔn. Nti Asante amammerɛ, dansinkran mmaa na ɛtwa. Nana wo deɛ ɛyɛ dansinkran? Aa, me deɛ dansinkran, ɛyɛ mmaa na ɛtwa. Na dansinkran no a yɛtwa no, Wohu sɛ nnɛ yɛayɛ kɔben efisɛ egu mu ahodoɔ bebrebe. Ɛnna kɔben no a yɛyɛeɛ no yɛ adehyeɛ no na ahenenana ne ahenemma na ɛyɛɛ kɔben a yɛtwa ntwoma. Ebi wɔ hɔ a na wɔmmɔ hwee wɔn ti. Ebi nso wɔbɔ biribi but asɛ ɛyɛ yellow bi. Wo deɛ yɛ kɔkɔɔ. Deɛ ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ yellow no yɛ Deɛ me nana afie akɔbi sɛ wampene yɛ deɛ wɔn too no no wɔn na ɛyɛ saa na ɔma no ɛna ebi wɔn nso asɛbe onim asante ama no wɔbɛhwɛ bi deɛ ɔbaa yɛ a yɛyɛ bi na ɔno nso yɛ dɛ ɛyɛ na sɛ wohwɛ mu paa deɛ anka nnɛ deɛ nka ahene na ahene mma ɛne ahene nana ɛne adehyeɛ no ɛna koko fufuo ɛna ɛyɛ sɛ nnɛ ɛyɛ kɔbe. Ɛdin di nana gyasi amu akɔn adabɔ tɔ so asante akyɛn bi di mu yi. Nana mpakyɛw baabi a yɛwɔ yi yɛfrɛ no sɛn? Ɛɛ aha na otumfoɔ tena. Na nhyehyɛe mu no otumfoɔ ne ba ne nana kyɛmpem yi. Enti ɔno nso na ɛda kyɛmpem fekuo no ano. Enti yɛs otumfoɔ ne ne mpanimfoɔ sɔre yɛ ara no nana kyɛmpem yi na ɛbɛtena ase hwɛ akyire ma no. Enti ɛnyɛ a yɛhyɛ nyinaa yɛka kyɛmpem fekuo no.
Na yehu sɛ Otumfo apagya no mu dada, ma mugu so tena ase. Amammerɛ no mu no, ɛte sɛn? Ɛna mekyerɛ sɛ ɛna ɛkyɛ mpem he ɔno na ɔbɔ otumfoɔ kyi dɔm nti sɛ yɛkɔ adwabɔ biara ase na sɛ otumfoɔ sɔre a na ne baeɛ na ne kyɛ mpem he ɔne ne kyi dɔmfoɔ no nyinaa aba bɛtena baabi a otumfoɔ atina no rehwɛ akyire de ama no. Enti Otumfoɔ sɔre nnuonum na wɔn tena ase a, wɔn nso sɔre berɛ bɛn? Yɛbɛsɔre ɛberɛ a wɔbɛkyea na aman he a ɛwɔ Asanteman mu nyinaa, Otumfoɔ kra wɔn wie na ɔpagya no mu pie firi ha yi a, na yɛkyɛmpem yɛn nso yɛasɔre. Na eh, Kyidɔmhene tena ase a, wɔgye nkyia. Anaasɛ amammerɛ kwan so amanfoɔ bɛkyia no. Saa pɛpɛɛpɛ, sɛdeɛ Otumfoɔ, ebia n'ahohoɔ no bi aba a wɔantumi ankyia Otumfoɔ. Enti berɛ a Nana Kyɛmpemee atena ase yi, ahɔhoɔ bi a ɔbɛba biara, ɛsɛ sɛ ɔba bɛkyia Ɔheneba. Baabi a ɛte yi, ɛwɔ din bi a yɛde frɛ no anaa baabi a ɛte yi ankasa? Wei deɛ mentim, mpakyɛw, edin no deɛ. Menim, na deɛ menim sɛ aha ne Otumfoɔ atenaeɛ. Yɛbɔ dwa biara wɔ Manhyia a, aha na ɔte. Ɛyi, amammerɛ kwan so, yɛkɔ baabi a nea office no wɔ no a, bea bi wɔ hɔ a wɔse ɔbaa anaa barima wontena so. Amammerɛ kwan so, wotena so a, wonwoeɛ a, ɛbɛtumi de ɔhaw abrɛ wo ne adeɛ. Aha yi, wobɛtumi agyina hɔ, wotumi tena so. Oh, ɛno deɛ, saa nnua no deɛ ɛwɔ ahemfie bebree wɔ Asanteman mu. Eti sɛdeɛ Otumfoɔ Ɛne saa pɛpɛɛpɛ. Me ara m'ankasa me kurom video no yɛwɔ bi saa wɔ hɔ. Ɛnsɛ sɛ ɔbaa tena aseɛ. Ɛɛ saa nokorɛ ɛwɔ Asantemire mu. Me din de Nana Boakye Yiadom, ɛyɛ Kumase Dɔte Akyeamehene. Ɛyɛ ɛha a saa berɛ yi nananom Otumfoɔ sɔre a yɛteɛ ananmu no yɛ Kyidomfoɔ, Kyidom Akyɛmpem fekuo. ɛne ekyidɔm. Na nananom ahodoɔ bebree, obiara yɛ berempɔn, obiara wɔ ne kuro a ɔdi soɔ. Na ɛne sɛ, etuo no ɛto wie a, yɛbɔ bi poma mu. Otumfoɔ sɔre na ɔkɔ akɔkyeakyea nananom ansa na wakɔ a, yɛma nananom tena anan mu rekyerɛ sɛ etuo no ɛtoeɛ no, yɛabɔ bi apoma mu. Enti ɔhene, ɔno ara ne ba, na edi akonnwa no ama Asante Mansa ahu sɛ ɔtumfoɔ kɔɔeɛ no, na Sia na amu wɔ hɔ. Nana Acheampong dɛ asɛ ɔyɛ asɛ sadam ɔhene a na ɔwɔ hɔ ansa ɔtumfoɔ sɛ tutu bɛtena ase asɛ ɔsɛ opoku ware paa. Ae poku ware ba no no sɛbe poku ware ɔno ankasa ankasa ne ba. ne Akyɛmpem Hene. Ɛyɛ kyɛm a ɛkɔpemeɛ no ne ba no no akyɛm apem makomako apem ɛna ɔde ama ne ba.
Ɛkyɛm no yɛ adeɛ bi a Asante Mmamu awobɔ asotumfoɔ ba deɛ ɔwɔ bie deɛ ɔwɔ bie ɛne asɔkɔrɔ ɛyɛ mampɔn Asante mampɔn hene ɔno nko ara na ɛwɔ bie yɛn deɛ yɛn yɛ woso ne sei no ɔno nko ara na ɛwɔ bie na yɛkyɛm makomako apem ɛna ɔde maa ne ba eti saa akyɛm na apem no akyɛm apem no thousand a ɔde maa ne ba no yɛn na di akonnwa yi ɛna saa bɛ yɛn ne nipa ku a yɛwɔ mu a osia ogyina ha sisi yɛn ɛyinfo ankaase wɔ hɔ mo nya yɛ ahene ma ankaase ehia hene ɛdɔm n'ase ɛhia hene wɔn nyinaa yɛ akyɛmpem ɛna nyɛ no ko dɔte ɛhene ka ho sɛ wia. Adɛnsɛ a ahankona nni ha bi? Ɛyɛ kona, kona, kona. Ɛna afei nso adunku, adunku abrankɛse. Ɛɛ Samia Kurofurom. Ɛɛ Nana, ɛyɛ ahemfo bebree. Obiara yɛ prempon a sɛbe wɔyɛ ahemfo akɛseɛ akɛseɛ.

Ɛɛ sɛ Asante Aman ɛɛ eti ɛɛ biribiara no yɛwɔ din a yɛde ma no nyɛ abɔnten.